السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو ساڈے یار دوست احباب تندرست فٹ فاٹ ہو سن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جہا ویلاگ تے بڑا پیارا لیول دار ویلاگ مزیدار خوبصورت جیاں تے ماشاءاللہ اج دا ویلاگ کر کے دے شروع جتنے بھی ساڈے یار دوست پیارے پیارے نوے نوے خوبصورت ساڈے چینل تے ہیں جلد جلدی مریزو سبسکرائب اج دی خوبصورت جی ویڈیو اے ہے

کر گھدے شروع تے بھرا توڑے دی لک چیک کر ڈریس ڈریس بڑا وی آئی پی خوبصورت جی ہیں پہلے تلو پہندے اسے اج کپڑے اساں اتو پاتے ہوئے چلو گرمی دا ویور شدت زور دی ہے لیکن اساں ویلاگ بناونا چھوڑنا نہیں ویلاگ اساں بھریندے رہا تو خوبصورت جی دنیا داری تا کڑی کیسے رہندے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ہیں سرائیکی کلچر ہے دے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو تاکو پیارے پیارے خوبصورت جے ماحول ڈکھیا کر تو ہوا بھی چل دی پہ زور آن دی لیکن ول وی پسینہ وغیرہ آندا پئے چلو کوئی مسئلہ نی اللہ خیر کریسی لیکن تہاکوں بکرے قربانی دے کٹے ایرا وغیرہ جانور حلال تھیندے نی ڈکھا سکدے کیوں کہ الاؤ کینی ساکوں ڈکھاونڑاں بس ساکوں تساں ڈیکھو محبتاں ونڈو ساڈے نال پیاریاں پیاریاں ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو واچ کرنی ہے دیس پردیس آلے جتھے وی سارے سجن ویلی بیٹھے تے سارے کوں محبتاں بھرا سیلوٹ تھی گیا تا دل تو کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت لیکن پردیس آلے کوں ساڈے طرفوں عید مبارکاں تھی گئی باقی ساڈا کیمرہ مین نواں نواں ہے کوئی ویڈیو دے وچ خامی پے ونجدا ناراض نی تھیونڑا رہسو نال نال تے چلدیاں تہاکوں پیارا جیہا ڈکھیسوں ویلاگ اگاں دا تے سنگت بہوں زیادہ نا ہوددڑ تے ہواواں چلیاں ہوئین سامنے او ساڈا کسان بھرا پانی لئی ودے عید دے دیہاڑے وی نال کوئی بیا وی عید دے دیہاڑے کم اے لگا کھڑا ہے چلو کوئی گال نی تے ماشاءاللہ سنگت ساڑی بلوچ دی آئی ہوئی اے تے میں آدھاں لش پش اے وی عیداں سوٹ بوٹ لا کے سوٹ اچ تھوڑا جیا کھلے مدول اچ آ تے اے ساڑا بھرا اے علی ڈاؤن تے بس نا موسم سورج دی وجہ توں کر کے نا چہرہ کلیئر نی آندا پیا چلو کوئی گال نی

اے ایس جاہ دے اے سامنے ایس جاہ دے بندے کھڑن تھے ایس جاہ دے قربانی تھیندی پے ماشاءاللہ وڈے جانور دی لیکن سا کو الاؤ کیا نہیں دکھاونا سنگت کو دکھاوا قربانی تھیندی ہے چلو کوئی گال نہیں مجبوری ہے باقی راو نال نال تے بھرا تڈے کھوکھے اور کھوکھا اوپن کیتی ہوئی ہیں عید نماز پڑھ کے اللہ پاروں خیر کر کے تے ماشاءاللہ اپنے ویلاگ دی طرف ہیں راؤ نال نال تے ویڈیو سکپ نہیں کرنی سامنے سارا کسان برا پانی لئی ودے اساں اپنے ویلاگ اچ مست ہیں سرائیکی کلچر دے سرائیکی نظارے دے پیارے پیارے ملڈی بولی دے ملڈی فیورٹ بولی لو یو ہو گیا ویور عید دا ڈے ہیں بڑا خوشی دا ڈے ہیں جمرہ پا کے عید مناونی ہے سنگت خوش آمدید آ گئے سائیں واپس سریکی کلچر دا خوبصورت جہا ولاگ گھن کے پیارا جیاں عید دا تقریبا پچھلا ٹائم تھی چکا ہے تے گرمی عروج تے پی گئی ہے زوراں دی گرمی پی گئی ویور تے عوام عام دو رافتے گھمدی پھردی ودی ہے تے برا تواڈے دی تھائی کھڑی ہے بس بس تھئی کھڑی ہے ویور کیونکہ تھکے کھڑے ہیں ڈاڈھے زور دے بوتلاں عوام کو پلا پلا پلا پلا کے نا آپ تھک گئے ہیں تے آپ کھڑے ہیں نظارے گھن دے کام دے چلو کوئی گال نہیں ہوا کہ ساڑیاں یہ ہی دین کام کریں دے پہ اللہ پر رکھے ہیں تے ویلوگ بھی ایسا ماشاءاللہ پیارا جے سریکی کلچر دا بڑھیں دے پہ ہیں خوبصورت جے سریکی نظام تے سریکی سریکی محول ویلیج لائف دے پیارے پیارے گرمی بھی ور جتنی گرمی دی شدت ہے نا اس گل وہ عوام بہن سے آتا باہر گھٹ ہے گزارا تھیندا پہ تے باقی عید گزر دی پئی عید پتہ نہیں لگدا پہ کہ عید ہی صحیح ہے کوئی نہ چلو کوئی گال نہیں اللہ وارے سے گزارنا دا ہے نا ٹائم اوکے جب ہمیں سوکے ماحول کرے سو چس تیرا سو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو تک خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے دکھیندے رہا سو تے نال نال رہ وے سو تے بھوک ڈاڈھی لگی کھڑی دعا کرو گھر پہنچ ونجو جلد جلدی ونج کے کھانا کھاؤ کھانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کرو ریسٹ کرنے تو بعد پیارا جی اپنا ولاگ بنا کے دیتا کو سجنا بیلیاں کو دکھاؤ باقی راو نال نال تے محبتاں کیتی ہو پیارے پیارے کمنٹ کیتی ہو سبسکرائب کرنا تے ویسے نہ بھولے کرو نا ساڈا چینل بھی بھائی

تے سرائیکی کلچر دا ماحول تاں ویسے ہی ساڑا پیارا پیارا ہے خوبصورت جے ہیں عوام آمد و رفت دے فل موڈ اچ ہے تے ککڑ بانگاں توں بانگاں ڈیندا پئے ککڑ دی آواز اساں سنڑدے ہیں تے ککڑ چپ کر ویندے اساں آکھدے ہیں چلو کوئی گالھ نئیں تے باقی راہو خوبصورت جے ہیں سرائیکی ماحول دے نال نال چلدے ہیں باہر چل کے تاکوں انجوائے کر ویندے ہیں پیارا جے ہیں خوبصورت جے ہیں۔

عید تاں ماشاءاللہ ساڈی گزری ہے ایویں جیویں گزردی پئی ہے تہاڈے سامنے تے باقی کھوکھے جھلاں پروں خیر آ گئے سے بانھے کوں جھٹ گھڑی تھاں پک سورج جی اپنا ولاگ وی بنڑے سو پیارا جیاں ماپتاں پرا تے تہاکوں ڈکھینے ہیں تے رہسو نال نال تے ویڈیو سکپ نہ کرے سو میرا چن تے کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت کر چھوڑا ہے خوبصورت جے دنیا دے تے خوبصورت جے ریویو دے تے ہک سبسکرائب کر چھوڑا کرو تے پیارا جے کمنٹ اے ساڈا حق بنڑدا ہے۔ کیونکہ تہاڈا تہہ دل توں شکر گزار ہیں۔ ایہ ساڈا چوک ہے کیونکہ ذرا موسم گیا نا ٹھر۔ ٹھرن دے نال ہی کوئی عوام تھوڑی باتی باہر سا کو نظرن کو ملی ہے۔ لیکن اساں تاں فی الحال امید ہے کہ سارے دے کلے جی گزر گئے۔ فرسٹ ٹائم عوام آئی تھوڑی باتی دے بھلا ان دے بعد سارا دین بھی ورد گرمی جی گزر گئے۔ گرمی تے گرمی دے نال ہی نظارے پیارے پیارے۔ چلو کوئی گال نہیں گرمی دے دین گزرنا ہی گزر گئے اللہ پر خیر خیر خریت۔ تے باقی راہو نال نال تے محبتاں کیتیاں کرو ساڈے نال سپیشل پرسن ہے تہاڈا بھرا تے تہاکوں دعاواں اچ یاد رکھسی تے باقی تہاکوں پیارے پیارے نظارے تے ویلیج لائف دی دنیا داری ڈکھائی کرسوں کوئی ہک خوبصورت جیہا سین ڈکھینے تہاکوں بیا سین توں بعد تہاڈے کوں گھنسوں اجازتاں پیاریاں جیہاں راہسو نال نال تے ویڈیو سکپ نہ کریسو بس مہربانی شکریہ۔

عید نماز پڑھا یا میں گوشت کھا دے کیویں کھا دے گوشت او واہ کٹا بکرا کیڑا بڑا جانور ہے چھوٹے ہاتھ کر کے دکھاواں اوئے بڑا بڑا جانور ہے لو بھی بڑا سن دے پے وے نا مجاز ملنگ صاحب سارے نے نا اے سارا یوٹیوب دا سٹار ہے انہیں کٹے نال کھانا کھا دے ایویں چلو ماشاءاللہ باقی سب خیر کریے تے عید مبارکاں آگ چھوڑو اے لو بھی بڑا تو عید مبارکاں تھی گئیاں تے باقی سلام دعا کر چھوڑو لاؤ تو ویور سلام دعا بھی تھی گئی باقی نال نال رہو ماتاں کرو تو لکھے نہیں پیارے پیارے ویلاگ یہ ویور اپنا کھوکھا سلیم کھوکھے والا یا اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک سا کو کامیاب کرے چینل تے محنت ساڑیاں پھول لین اتھاں بھائی ہوری وڈھیندے پین اپنی فصلوں دے وچ پٹھے تے بھائی ہوریں ہن نا؟ ہا ہا بھائی ہوریں ہن، میں آکھیا کیرے آنٹی تاں نئیں اگو بعد تے پتہ لگے کوئی مائی آئی تے نواں رولا بن ونجے چلو اللہ خیر کریسی تے باقی اساں خوبصورت جے ولاگ نال گھنسوں اتھاں اجازتاں پیارے پیارے ولیج لائف دے نظاریاں نال تے عید دا ڈوجھ پہلا سوری پہلا ڈینہہ مبارک تھی گئے تہاکوں ڈھیر سارا ڈھیر ڈھیر دل دیاں گہرائیاں توں عید مبارکاں تھی گئیاں بھرا بھراواں کوں سجنڑاں کوں جتھے وی ساڈے سجنڑ بیلی ہن دیس پردیس آلے سب کوں عید مبارکاں تہہ دلوں۔ سلیم کھوکھیالے دی طرفوں ویور ٹرک بھر کے لابیو تھی گیا تے باقی کوئی غلطی کوتاہی دی کریسو معذرت تاں دلو تے باقی محبتاں کیتیاں کرو ساڈے نال ڈیسو اجازتاں خوبصورت جے ویلیج لائف تے پیارے پیارے ولاگ نال اور اللہ حافظ